Juri, u nilqawkom hekk ferħ kbir li qed narak hawnhekk għal ftuħ uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, il-ħanut tal-kotba 2021 u fl-aħħar qegħdin live sinjuri, agħtu ċapċip għalilkom infuskom! Vera, vera, vera, fl-aħħar. Sħaħ!
Għaliex?
Kemm inkun ċert li qegħdin live ta' vera, rastek. Eh, fuq hi tipprova. Għax hi sa ħolma li tara n-nies quddiemek viċin tiegħek wara sentejn ta' nuqqas sa nderħija. Vera, vera, u mbagħad post ġdid imma issa ngħidulkom għaliex eh, uffiċjalment din hija ċerimonja li tiftħu dan il-festival Illum ħa jkun hawn l-għoti tal-premjijiet tal-Premju Terra Maxka għat-Tfal u l-Adoloxxenzi, l-Adoloxxenti, Ilu li kont hemmhekk int. illi permezz ta' din iċ-ċerimonja kif għedt niftħu dan il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. U minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw lill-Ministru Justyne Caruana, is-Segretarju Permanenti Frank Fabri u ovvjament nilqgħu lilkom lill-udjenza fejn fostkom hawn ħafna nies illi ħadmu fuq il-kotba li ġew shortlisted hawn eżibituri u anke parteċipanti oħra tal-Fiera tal-Ktieb. Għandna ftit avviżi tal-parroċċa kif inħobbu ngħidulhom aħna, tajjeb, ma nafx intom tgħidulhomx hekk, sorry żomm. Għalhekk hemm għax hawn in-nies qed imorru dar il-Mediterran. Bdilna, bdilna dis-sena. Imma minn dis-sena qegħdin hawnhekk tajjeb l-MFCC. U għamilna hekk għaliex l-ewwel nett il-festival tant kiber illi kien hemm bżonn ta' spazju ikbar. U apparti dan ukoll ħabba s-social distancing u hekk kien propjament il-post eżemplari biex wieħed juża għal dan il-festival. U tant hu hekk illi dis-sena Hawn rekord ta' eżibituri b'eluf ta' kotba li qegħdin taħt saqaf wieħed illi fil-jiem li ġejjin ħafna nies ħa jkunu qegħdin jaraw u jakkwistaw fis-section l-oħra illi hija l-ħanut tal-ktieb, il-bookshop, illi dik hija waħda mis-sezzjonijiet illi ħa jkun hawn fl-MFCC. Issa mbagħad għandna the Dil-parti hawnhekk, illi kif qed taraw għandha s-seats kollha wkoll bis-social distancing, f'din il-parti hawnhekk se jkun hawn 'il fuq minn 70 attività fuq ħamest ijiem. U naħseb illi ħaqqna nagħtu ċapċipa lill-organizzaturi ta' dan il-festival illi jagħmlu sena jippreparaw għalih, nixtieqkom It-togħma applaws lil Simona, Matthew u t-tim tagħhom kollha inkollu għaddejjin.
Bħalma tafu wkoll kull sena jkollna mistiedna speċjali u dis-sena ħa jkun hawn il-kittieb l-awtur ta' wieħed rumanz interessanti ħafna. Aħna nafuh film.
Film imma hemm rumanz ovvjament ta' Trainspotting u ħafna best sellers oħra Irvine Welsh ukoll. Imma, immorru lura għaċ-ċerimonja, sinjuri, tal-lum, il-Premju Terra Maxka. Li llum il-ġurnata permezz ta' dan il-premju tant nies illi jaħdmu fuq il-kotba tat-tfal u l-addoloxxenti ikunu dejjem ikollhom għal xiex ikunu aqwa u aħjar tajjeb grazzi. Ikunu jista' jagħmlu produzzjoni tant aħjar permezz ta' dan il-premju. Għalli fidejk. Mela, il-verità dak hu dak illi qed niċċelebraw dis-sena, il-kotba u dawk in-nies illi b'tant dedikazzjoni jiddedikaw ħafna u ħafna ħin minn ħidmiethom sabiex ikunu dejjem isbaħ u aħjar. Issa nixtieq li nilqgħu għall-ewwel darba f'dan il-festival il-Chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għad-diskors tal-ftuħ.

Mela, għażiż onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni u mistiedni distinti, dan huwa l-ewwel diskors uffiċjali tiegħi bħala Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u għad unur għalija li f'din il-kariga li ġejda fdajt biha qed nippresjedi fuq il-ftuħ mill-ġdid tal-Festival. Huwa ta' unur kbar li bħala Kunsill ħa nkunu qed nerġgħu nilqgħu mill-ġdid lill-pubbliku għall-Festival wara l-edizzjoni virtwali tas-sena li għaddiet. Din l-edizzjoni ħa tkun differenti mis-soltu. Mhux biss għax ninsabu f'post ġdid, iżda wkoll għaliex għandna spazji speċjalizzati. Ħanut tal-kotba b'eluf ta' kotba differenti u erba' swali t'għexieren ta' avvenimenti għall-kbar u għaż-żgħar. Festival tal-ktieb mingħajr in-nies u t-tfal ma jinħassx ħaj. Għax il-ktieb għandu bżonn il-qarrej u l-qarrej għandu bżonn il-ktieb. Qed nagħmlu dan għaliex wara tmintax-il xahar il-ħajja bdiet bil-mod il-mod ġejja lura n-normal. Iżda għaliex aktar minn hekk? Għall-industrija lokali tal-ktieb, il-pandemija fissret żmien, żminijiet ibsin ħafna. Għaldaqstant, il-festival huwa opportunità kbira sabiex il-pubblikaturi jerġgħu jibdew iqumu fuq saqajhom. u dwar dan nixtieq inrodd ħajrli l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru ta' Edukazzjoni u s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika li lkoll fehmu l-importanza ta' dan l-avveniment fil-kalendarju kulturali u edukattiv tal-pajjiż. Għall-ewwel darba fl-istorja il-Festival Nazzjonali ħa jinżamm fuq l-akbar medda ta' spazju, għandna rekord ta' esibituri armati, 40, għall-ftuħ ta' għada għall-pubbliku, u ħa jkollna wkoll numru sabiħ ta' awturi awto-ppubblikati li għandhom iċ-ċans ibigħu l-kotba tagħhom f'żona apposta. Illejla ninsabu hawn sabiex niċċelebraw l-għoti tal-Premju Tarramaxka fil-kategoriji rispettivi. Il-Premju Tarramaxka beda jingħata fil-format li nafuh illum fl-2015 u bħala premju jkun mistenni minn min huwa involut fil-kotba tat-tfal u l-adoloxxenti. Il-premju stabbilixxa ruħu wkoll, kemm dan tat-Tarramaxka kif ukoll il-premju għall-adulti, bħala riga ewlenija li magħha titkejjel il-kwalità tal-kotba ġodda. Il-Kunsill tal-Ktieb jista' jgħid li sena wara sena rajna li l-livell neqbgħu nimbuttawh 'il fuq. Il-qarrejja qed jitolbu minna dan u anki mill-industrija. Għaldaqstant huwa fundamentali illi l-Kunsill u l-istakeholders kollha involuti fil-produzzjoni tal-kotba niġbdu ħabel wieħed. Madankollu l-letteratura tat-tfal u l-adoloxxenti għamlet snin twal mhux rikonoxxuta jew saħansitra meqjusa bħala letteratura tat-terza klassi. Kif isostni Treverzaia fid-dokumentarju li ħa jintwera f'ġieħu f'din is-sala stess nhar is-Sibt li ġej. Kien fl-1988 li għall-ewwel darba ġie premjat rumanz tat-tfal Ħolm tal-Milied tal-istess Zahra waqt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Kienu waqtiet rari u sporadiċi. Għaxar snin wara, fl-1998, għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb inħolqot kategorija waħda msemmija Letteratura għat-Tfal. Kien hemm snin fila fejn saħansitra dan il-premju ma ngħatax. Il-letturatura għall-adoloxxenti mill-banda l-oħra kienet qisha ma teżistix. Fl-2006, imbagħad, seħħet l-ewwel bidla importanti fil-qasam meta nħolqu diversi kategoriji speċjalizzati bħal proża għat-tfal, proża għall-adolexxenti, traduzzjoni ta' kotba, eċċetera Xi kultant kienu jispottaw kategoriji li fis-sena ta' wara ma kinux jidhru iktar. Il-Kunsill ta' Ktieb taħt l-amministrazzjoni preċedenti għamel tibdil kbir f'dan il-qasam. U minn hawn nixtieq inroħħ ħajr lill-predeċessur tiegħi tal-legat eċċellenti li ħalla li fuqu l-Kunsill attwali beħsiebu jkompli jibni u jevolvi għall-ġid tal-ktieb Malti. Sitt snin ilu kien ħoloq, għall-ewwel darba fl-istorja tal-letteratura Maltija, premju ddedikat esklussivament għal-letteratura tat-tfal u ż-żgħażagħ. Minn dakinhar il-Premju tar-Ramaxka kiber fil-popolarità u fir-rikonoxximent lill-awturi, illustraturi u pubblikaturi. Dan għaliex nemmnu bis-sħiħ fl-importanza fundamentali li jkollna letteratura ta' kwalità għat-tfal u ż-żgħażagħ, iżda mhux biss. Nemmnu bi wisq aktar li jkollna awturi żgħażagħ li jesprimu t-talenti tagħhom, fi kwalunkwe forma, għall-ġid tal-letteratura Maltija. L-ewwel pass huwa dejjem l-iktar iebes. Għaldaqstant, nixtieq nifraħ lill-finalisti kollha tal-edizzjoni din is-sena u nawguralhom kull suċċess fil-preżent u fil-ġejjieni. L-aħħar kelmtejn tad-diskors tiegħi huma l-ewwel nett tratt ta' ħajr lill-aġġudikanti tal-Premju Terra Max Kali dis-sena, jiġifieri Nicole Bugeja, Christy Borg u Ruth Ansileri. Finalment u minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-istaff kollu tiegħi, Simona, Matthew, Andrew, Michael, Joe, Rachel u Andre, li f'dawn l-aħħar xhur, kemm qabel il-ħatra tiegħi u ferm aktar wara, għamlu ħolithom kollha ħalli l-festival jerġa' jsir realtà. Għax kif jgħid il-Malti, li tiżra' taħsad. Grazzi sinjuri.
Grazzi Mark.
U s-soltu f'din il-parti qabel ma nibdew bl-għoti tal-premjijiet, konna naqbdu ktieb, naqbdu silta mir-rebbieħa tas-sena li għaddiet u naqraw biċċa. Imma dis-sena provajna nagħmlu xi ħaġa iktar, tajjeb, u intkom ħa tkunu l-ewwel li ħa tesperjenzaw xi ħaġa li l-istudenti Maltin mill-iskejjel tagħhom ħa jkunu qed jesperjenzaw ukoll. Mela.
Propjament kienu ħa jqabbdu lilna naqraw għadna aħjar nagħmlu xi ħaġa aħjar minn hekk għax mhux li tant ninqalgħu dik hi l-istorja vera u propja. Mela. Dawn meta t-tfal se jidħlu biex jirreġistraw għall-festival ta' din is-sena se jkunu qed jesperjenzaw għall-ewwel darba naħseb għall-festival vidjo interattiv fejn qabdu l-kotba kollha li rebħu l-Premju Terra Maxka kif ukoll oħrajn li huma best sellers li għandhom x'jaqsmu mat-tfal ta' l-iskejjel sekondarja u l-iskejjel primarji tajjeb. Issa. Anzi, iktar milli noqgħod inpalla fil-vot nixtieq nagħmlilkom daqsxejn ta' test żgħir tajjeb. Ħa qogħdu attenti, għax anke intom ħa jkollkom tinteraġġixxu miegħu sewwa. Ħa jitlaq il-vidjow u mbagħad se jieqaf u mbagħad tridu tirrispondu l-mistoqsija. Sewwa? Tlaqna. Ministru moħħok hemm għax fuqek ġej.
Kif aħna? Merħba għall-istorja tal-librar li spiċċa bla kotba. Merħba fil-villaġġ fej wara ġurnata ta' skola, xogħol min jaħdem, traffiku, wara ġurnata jkun dak il-ħin fejn xi ħadd jintefa' sieq fuq sieq u joqgħod jara t-televiżjoni jew inkella jaqra xi ktieb. Xi ħadd jidher li mhux daqshekk kuntent illejla. X'nagħmlu? Nidħlu bil-mod il-mod? Għal xiex xiex?
Inċint!

Għaliex peress li din hija l-istorja tal-libral li spiċċa bla kotba, eżatt bħal meta taqra ktieb, kultant bi ftit fantażija u ħafna immaġinazzjoni nistgħu niddeċidu aħna fejn tmur l-istorja. Hemm minni tliftni. Ħa nispjegawlek, jekk trid nafu kif nistgħu nġibu lura il-kotba li ħadulek.
Imma kif jekk laqqas biss jafu min hu li ħadhomni? Nistgħu nġibuhom lura jekk inti tiddeskrivilna kull ktieb kif kien u aħna nippruvaw naqtgħu xi mistoqsijiet dwar dan il-ktieb. Issa, jekk inġibuha tajba, mela allura nieħdu l-flus tad-deheb bħal dawn. Ma tistax taqbadhom u wisq inqas issarrafhom, però bihom aħna nistgħu nixtru l-kotba lura fil-librerija tiegħek.
All right. Tajjeb. L-ewwel ktieb li tlift huwa l-istorja ta' Seb it-Tieni u ta' Seb l-Ewwel ukoll ta' Li Hemm Illum.
Din hija l-borma illi fiha s-soppa li Seb tant iħobb! Fiha bosta ingredjenti li jagħmluha il-vera tajba. Ħadd irid iduqha? Eh, mhux għalina, grazzi. Ħadd minnkom! Forsi xi tejċer, eh? Irid iduqha xi tejċer. Le, le, bużna għandna ġira sola. Żomm, għax insejt għalfejn qed hawnhekk. Jiena qed hawnhekk biex nistaqsi mistoqsija. U l-mistoqsija hi. Min verament iħobb is-soppa seb wieħed jew seb tnej?
Sander, seb wieħed jew seb it-tieni? Ej, jien ħan irrispondiha. Muħnem. U hawnhekk insomma l-istudenti se jkollhom jażlu waħda jien ammur kieku Nirraġuna li t-tifel jew is-soppa, mhux hekk? Naħseb immur għal Sepp l-ewwel. Sepp l-ewwel, ħa tixgħalha? Eħe. Ejja ħa naraw. Ministru, inti żżommha kieku, Sepp l-ewwel, ejja ħa naraw. Għalissa ħa żżommha int biss, tajjeb? Ma naħsibx, ta.
Għażiltu l-għażla l-ħażina. Ejja nerġgħu narawhom.
Ministru, issa ċ-ċans tiegħek. Mhux Sepp l-ewwel allura? Sa bit-tieni qed tgħidilna. X'taħseb? Mela ħana naraw il-mistoqsija. Insomma, dak huwa il-ġist bej wieħed u ieħor ta' dawn il-videos. Min verament iħobb is-soppa seb wieħed jew seb tnej.
U f'dal każ nafsu seb it-tieni, seb it-tieni, tibqa' sejset l-ewwel. U meta tafasha insomma. Il-bużnanna mhux jiġi.
Prosit kemm intom bravi u akkwistajtu dal-ktieb ta' Sepp it-Tieni u Sepp l-Ewwel ukoll tal-INLU imma barra dan il-ktieb għandkom ukoll dan Noè u l-iskui jatlu bla kwiet talli jemmel lul stess. U fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, għandna l-ktieb interessanti ħafna Qabża f'Dinja Oħra mill-klassi ta' Miss Ambrosia Pulis, Kif Tarani Pengini ta' Audrey Friggieri. Issa teachers, reġa' wasal il-ħin sabiex tagħmlu workshop ħelu sabiex tkunu tistgħu takkwistaw ħafna iktar flus tad-deheb.
U naħseb li hu interessanti fuq dal-eżerċizzju hija illi jistgħu jużawh tul is-sena kollha anke huwa materjal għall-għalliema biex fl-iskejjel ikunu jistgħu jintuża. U dak huwa wieħed mill-filmati, se jkun hemm diversi oħra, hemm ħafna awturi wkoll, hemm l-illustraturi wkoll fih, hemm diversi nies jieħdu sehem fosthom, ma nafx jekk hux qiegħed hawn għax ma rajtux, Noel, hemm araħ, Noel, Tanti li sellifnieh huwa wieħed mill-awturi wkoll tal-kotba tat-tfal kif ukoll librar Ta' vera, ta' ta' vera, vera, ġifieri, li librar. da' f'dal-każ serqulu l-kotba kollha. Tajjeb, insomma, nagħtuh ċapċip għaliex għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Proset.
Issa kif forsi forsi simtu, l-istorja li qrajna ta' dak il-ktieb kienet l-istorja ta' Sepp it-Tieni u ta' Sepp l-Ewwel ukoll, li kien wieħed mir-rebbieħa tal-kotba oriġinali bejn it-tmienja u t-tnax-il sena. U malajr malajr jekk trid ngħaddu ir-rebbieħa li kellna s-sena li għaddiet, barra ovvjament il-ktieb li diġà semmejna. Mela, kien hemm fis-sezzjoni Kotba Oriġinali sa Seba' Snin, Mikelin ta' Sandra Healy Vassallo, illustrat minn Susanna Rumitz. Ċapċipa, sinjuri, dawn huma
Kien hemm ukoll Ottu ma jridx jikber, traduzzjoni ta' Clara Azzopardi. U mbagħad U għal- ċapċpulhom ċapċpu, kull waħda, ejja, ċapċpu. ejja, qegħdin hawn. M'hawnx ħafna, ġifieri kotba tradotti eh, ta' bejn tal-etajiet ta' bejn 8 u 12-il sena, l-ispettaklu stupend Żanżan Kelma ta' Leanne Ellul ehm, u Claire Azzopardi.
Kellna wkoll Żero ta' John A. Bonello.
Noè u l-iskojjatlu bla kwiet, ta' Leanne Ellul u Stephanie Bugeja. U dawk kienu r-rebbieħa tas-sena li għaddiet. U issa tibda l-iktar parti eċitanti. Għaliex ħa naraw ir-rebbieħa tas-sena 2021. Nistiednu lill-Ministru u nistiednu wkoll lil Mark jekk jogħġobkom ejjew hawnhekk ħalli tkunu tistgħu tagħtu l-premjijiet intkom. Tom ġab ċejpa u għol. Mela.
U se nibdew mill-ewwel eh, bl-ewwel kategorija li għandna li hija xogħlijiet oriġinali kotba tfal tal-etajiet sa seba' snin. Tajjeb. In-nominati dan. In-nominati huma L-asfur tal-kwiekeb ta' Charles Asa, ippubblikat minn Klabb Kotba Maltin. Enja l-Aljena, Reġina b'Kumbinazzjoni, Tikka Qari Livell Seba', ta' Audrey Friggieri, ippubblikat minn Merlin Publishers.
Tal-Forn, ta' Noel Tanti, ippubblikat minn Merlin Publishers. Pito u Pita, ta' Daniela Zerafa, ippubblikat minn Horizons.
U l-ktieb rebbieħ ta' din il-kategorija hu Tal-Forn ta' Noel Tanti, illustrat minn Matt Stroud u ppubblikat minn Merlin Publishers. Proset.

Mela, l-ewwel nett xtaqt nirringrazzja lill-pubblikaturi, lil Merlin u t-tim kollu tiegħu għax issapportjawni ħafna u jgħinuni jibqgħu jafdaw fija. Nixtieq nirringrazzja lill-qarrejja wkoll li mingħajrhom l-industrija ma teżistix u xtaqt ukoll nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb tal-ħidma kbira li għamel matul is-sena mhux ġast għal dal-festival imma f'ambiti oħrajn biex ikompli jippromwovi l-qari u l-kotba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna.
U jiena wkoll nixtieq ninforma lilek u anke lil lil kull min qed isegwina u l-kull min qiegħed hawnhekk illi l-ktieb tiegħek ħa nkunu qegħdin ninterpretawh jiena u Daniel bil-mod tagħna, ġifieri jista' jkun li ħa nifrakassawhulek f'ġis sekondi, ma jista' jkun li ħa nagħmluhulek sabiħ ukoll. Normalment hekk nagħmlu, nagħmluhulek sabiħ. Grazzi ħafna Noel! Sinjuri Noel!
Ċapċejpa! Hawn tara ċawal hawn. U nkomplu bil-kategorija tax-xogħlijiet oriġinali, kotba għat-tfal tal-etajiet issa bejn tmienja u tnax-il sena. Daniel in-nominazzjonijiet.
In-nominati huma Il-Kreatura tal-Kbir ta' Simon Bartolo ippubblikat minn Merlin Publishers.
Tara Frendo fuq il-Pjaneta Sturja, Tikka Qari Livell Ħmistax ta' Antoinette Borg ippubblikat minn Merlin Publishers. Amazing Maltese Women ta' Christina Chetcuti Ippubblikat minn Merlin Publishers. Stellina, kursar Malti, tikka qari livell erbatax ta' Dwayne Ellul ippubblikat minn Merlin Publishers.
Il-Mostru tal-Bajja tal-Ġnejna, tikka qari livell erbatax, ta' Leanne Ellul ippubblikat minn Merlin Publishers.
It-Tifel li Salva d-Dinja, tikka qari livell tnax, ta' Karl Schembri ippubblikat minn Merlin Publishers.
U l-ktieb Rebbieħ ta' din il-kategorija hu Il-Kreatura tal-Bir ta' Simon Bartolo, illustrat minn José Luis Oscania, ippubblikat minn Merlin Publishers.

Hello Jose! Qed jarana wkoll minn barra. Hello Jose. Jose huwa l-illustratur mhux hekk tal-ktieb.
Qed jarana, jarana. Kelmtej? Spjegalna daqsxejn l-immaġinazzjoni tiegħek bla limitu f'dal-ktieb.
Jiena nħobb il-mostri. Indunajna, eh?
Allura niktab dwar il-mostri u l-kreaturi u Nixtieq nirringrazzja l-qarrejja kollha lit-tfal kollha li qrawh u ngħidilhom li t-tieni ktieb diġà huwa miktub, is-sequel jiġifieri ma jdumux wisq, ma u l-kbar kollha li qrawh ukoll u nirringrazzja wkoll in-nies kollha li rringrazzja Noel, l-istess nies eżatt. Speċjalment il-mejli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna.
Grazzi Simon.
U ta' min ngħidu wkoll li anke l-ktieb tiegħek se jaqa' taħt idejna, tajjeb, mingħajr ovvjament aħna nippruvaw ninterpretaw il-ktieb mingħajr ma niżvelaw ħafna mill-istorja biex kemm jista' jkun jixtruh għax inkella. Inħajruhom nippruvaw. Eżatt. Grazzi ħafna.
Grazzi, Simon. Għaddi minn Minn hawnhekk. hawnhekk minn hawn kollha jinfdu. Ġifieri. Għandna flow suppost ħabba l-Covid. U nkomplu bil-kategorija ta' kotba maqlubin għall-Malti. Etajiet sa seba' snin u n-nominati huma. In-nominati huma Leonard il-Papru tad-Daqq, Traduzzjoni ta' Clara Azzopardi ippubblikat minn Merlin Publishers. Lupu Lupettu ifittex maħbuba, tradott minn Clara Azzopardi u ppubblikat minn Merlin Publishers.
Lupu Lupettu jrid isir artist, traduzzjoni ta' Clara Azzopardi u ppubblikat minn Merlin Publishers. Ors fl-ispazju ta' Clara Azzopardi, tradott minn Clara Azzopardi u ppubblikat minn Merlin Publishers. U fl-aħħar u mhux l-inqas, Wiżżu Ħdejn il-Baħar, traduzzjoni ta' Rebbi Vella, ippubblikat minn Wise Owl Publications. Ħa ngħid waħda jien, taf? Mela, fidejk, ejja, mela. U l-ktieb!
Aħdejjem saqt nagħmilha hekk. Sabiħ. U l-ktieb rebbieħ ta' din il-kategorija u Ors fl-Ispazju tradott minn Claire Azzopardi ippubblikat minn Merlin Publishers. Issa Claire miex edaw, pero edha tismana edha segwina xta minn nejdu li edin eh, live online tajjeb għal dawk li forsi nsew jamlu xarom jew hekk. Edin live Claire, proset. Hello, thank you.
U mbagħad inkunu nistgħu ngħaddulha r-rigali iktar tard u Chris. Ma tistax tieħu ritratt mal-Ministru. Issa forsi nagħmlu bil-photo. Issa bagħtilna oqgħod hekk, ħalli jkun dak kemm inpoġġuha hekk, eżatt. U iktar tard Chris ikun qed jiġbor ukoll iċ-ċertifikati bħala pubblikatur. li jmiss. Ngħaddu issa għall-kategorija tal-kotba maqlubin għall-Malti tal-etajiet ta' bejn it-tmienja u tnax il sena. U nnominati f'din il-kategorija insibu l-familja Frattarija u d-dar li tagħtas ta' Simon Iguanes, tradott minn Simon Iguanes, ippubblikat minn Merlin Library. U r-rebbieħa hu proprju l-ktieb Il-Familja Frattarija u d-Dar li Tagħtas tradott minn Simon Inguanes ippubblikat minn Merlin Library.
Proset Simon.

Mela jiena ħanżomlok l-award, tajjeb, u dan għalik. Jek tista' tirringrazzja jinnaf forsi xi nies ħanżommu lek waħda. Trid, żomlok dan. Nirringrazzja qabel xej lill-Merlin Publishers tal-li emnu fil-emnu fija, emnu fil-traduzzjoni, jinvestu ħafna Fil-fatt hemm riżorsi fit-traduzzjoni. Nirringrazzja lil ħafna tfal li naf li li qraw dan il-ktieb u tfal mhux daqshekk ċkejknin ukoll illi illi qraw il-ktieb. Nirringrazzja lil kunsill tal-ktieb tal-ħidma kbira li qiegħed jagħmel.
U lilek, aħna nirringrazzjaw lilek, xi ħadd irid jaqilbu dal-ktieb, mhux hekk? Grazzi. Tuha applaws, sinjuri, grazzi. Grazzi ħafna. U naddu issa għal premju speċjali. L-aħjar produzzjoni ta' ktib bl-isbaħ dera.
U il-premju speċjali imur għand Merlin Publishers bil-ktieb Amazing Maltese Women ta' Kristina Ketkuti, illustrat minn Marie Zattard. Nistiednu lil Chris Gruppetta sabiex jilqa' dan il-premju. U l-premjijiet l-oħrajn kollha wkoll. Veru sabiħ, eh? Ġifieri jekk għandkom iċ-ċans li jiġi f'idejkom dan il-ktieb, huwa esperjenza ta' ktieb differenti. Ħafna, sabiħ ħafna. Vera ħadna gost.
Dis-sena tellgħinik darba biss, tajjeb? Kelmtejn.
Grazzi. Xinu? Skużana u għanna u koll il-persuna l-illustrati koll il-ktib. Tu ċabċipa, sinjuri? Marisa Tart.
Fil-fat kont se nibda billi ningrazzja propju lil Marisa Tart li għamlet l-illustrazzjonijiet, lil Kristina Ketkuti li kitbitu u lil Fej Paris li għamlet id-dizin tiegħu. Kien ktib Kumpless ħafna ma' ktieb li kellu jinkiteb fuq il-ħafna nisa tul is-sekli Maltin, għax aħna mdorrin naqraw fuq nisa barranin, ħafna nisa Maltin tul is-sekli li għamlu xi ħaġa tal-ewwel, xi ħaġa importanti fil-karriera tagħhom, f'ħajjithom, eċċetera, għax nixtieq nirringrazzjahom. U ovvjament nixtieq nirringrazzja t-tim kollu tal-Merlin għax l-isbaħ dera, l-isbaħ Għat-tim. Ġviri, grazzi ħafna t-tim tal-Merlin, grazzi. Grazzi ħafna, vera. Prosit.
Għatinfaddalom, nara, nara. Grazzi ħafna u prosit.
Mela, sinjuri dak kien eh, l-axħar premju li għanna sa ministru kif edaw jena ħan istiden li l din id-darba biex tamel eh, kelmtej ħalli nalqu eh, din l-attività u koll.
Grazzi ħafna nsellmilkom. Okkażjoni sabiħa fejn din iċ-ċelebrazzjoni qed tilbes libsa ġdida u qed nara wkoll il-Daniel u l-Sander li libsu propju għall-okkażjoni eh, b'mod illi illi nispikkaw ħafna u tajjeb hekk għandu jkun. Però il-libsa illi qed jilbes il-festival l net In-nomenklatura, jiġifieri minn fiera qed nitkellmu fuq festival. Il-post li qegħdin hawnhekk f'dan il-post minkejja l-isfidi li kellna marbuta mal-pandemija qegħdin hawnhekk b'sensiela ta' attivitajiet, numru sostanzjali ta' attivitajiet diversi u mmirati lejn udjenzi differenti fuq numru ta' ġranet. U din iċ-ċelebrazzjoni hija tassew mistħoqqa, hija tassew f'lokha għaliex meta nitkellmu Fuq il-ktieb, l-importanza tal-ktieb, l-importanza tal-qari, qed nitkellmu fuq il-qofol kollu anke tal-ħidma tagħna, tal-ħidma tiegħi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni ta' wliedna permezz tal-qari. Jiena ftit ilu kont okkażjoni organizzata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, okkażjoni fejn kien hemm it-tfal. U meta jkollok dawn l-inkontri mat-tfal, tibda tistenna dawk id-domandi li jibda jxoqq l-għaraq. U fil-fatt kien hemm tfajla, tifla ta' sitta, seba' tni, seba' snin, u qalt li ħansaqsik domanda. Għattilha mela le. Qalt li tittagħtini isem ta' ktieb bl-Ingliż u ieħor bil-Malti illi kont taqra meta kont daqsi. Sinċerament, il-ktieb bl-Ingliż bgħadt għat-tilgħa eħe, Enid Blyton, Famous Five, Secret Seven, għat-tilgħa dawk kont naqra. Però x'ħin ġejt għall-kotba bil-Malti, onestament, ħassejtni f'diffikultà u għat-tilgħa id-denfil. Id-denfil aħna konna nistudjawh l-iskola. Imma għaliex qed insemmi dan l-episodju? Għaliex illum is-sitwazzjoni nbidlet ħafna meta llum qiegħda hawnhekk f'din l-okkażjoni partikolari u qed nara daqstant ħidma li qed issir fil-letteratura Maltija li hija mmirata għat-tfal, qed naraw kemm imxejna 'l quddiem, kemm għandna talent, kemm għandna fuq xiex naħdmu u t-tfal tagħna kemm għandhom materjal x'ikunu jistgħu jużaw. U ejja ngħiduha kif inhi, minkejja l-progress u minkejja l-avvanz fit-teknoloġija u fid-diġitalizzazzjoni, il-feel tal-ktieb, il-faxxinu tal-ktieb dejjem jibqa' hemmhekk u rridu nassiguraw illi dan jibqa' hemmhekk permezz ukoll anke ta' iktar kampanji ta' għarfien anke permezz tal-aġenziji nazzjonali li għandna biex it-tfal tagħna l-adoloxxenti tagħna, ż-żgħażagħ tagħna, l-adulti tagħna jkomplu jaqraw, jkomplu jżommu l-kotba f'idejhom u jkomplu jaqraw u jwessgħu wkoll l-orizzonti tagħhom mhux biss fl-għerf imma wkoll anke fil-kreattività, fl-użu tal-lingwa, tal-mod ta' kif imbagħad anke jutilizzawha mhux biss fil-kamp pedagoġiku imma wkoll anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Però ovvjament id-dinja tinbidel u allura rridu nimxu 'l quddiem u rridu naraw ukoll dan is-settur jimxi 'l quddiem fil-kuntest ukoll tal-isfidi li għandu. Jiena ta' sikwit ikolli diskussjonijiet mal-awturi, mal-pubblikaturi u iva jew nirrikonoxxu li dan is-settur jiffaċċa sfidi, fil-kuntest tal-pandemija kienu sfidi ħafna iktar importanti u ħafna iktar iktar impenjattivi, però rridu nħarsu 'l quddiem biex naraw kif negħlbuhom. Naħseb żewġ kisbiet illi għamilna matul din is-sena f'dan il-kamp kien l-ewwel nett illi saħħaħna l-protezzjoni fejn jidħlu drittijiet tal-awtur u aħna bħala Ministeru tal-Edukazzjoni kkontribwejna u mexxejna bl-eżempju billi ħallasna kif hekk għandu jkun tal-materjal illi jiġi utilizzat fl-iskejjel tagħna minħabba eżiġenzi tal-akkademja. U hemmhekk aħna qed nirrikonoxxu li iva, ix-xogħol tal-pubblikatur, ix-xogħol tal-awtur irid jiġi protett u ma jistax jiġi abbużat. Però mbagħad minn hemm 'l hemm wieħed irid iħares daqsxejn 'il quddiem. Pereżempju jekk qed nitkellmu fuq l-e-books, fuq il-kotba diġitali, Irrid nara li jkun hemm iktar investiment, illi rrid nara dan is-suġġett, dan is-settur illi jkompli jimxi 'l quddiem u hekk nkunu wkoll qegħdin in line ma' ma' innovazzjonijiet illi għaddejjin anke madwarna, madwar id-dinja kollha, però ovvjament dan ma jistax iseħħ jekk aħna bħala amministraturi, aħna bħala gvern ma nkunux hemm biex nagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ biex dan ikun jista' iseħħ. Jiena ma nixtieqx intawwal pero nixtieq irroddilkom ħajr tassew tal-ħidma kbira illi intom twettqu mhux biss fl-okkażjoni tal-lum, jiġifieri llum hija l-qofol iċ-ċelebrazzjoni ta' ħafna xogħol li jkun qed isir bil-kwiet, b'mod kawt, forsi n-nies aqqas il-pubbliku aqqas ikunu konxji ta' kemm xogħol hemm involut fis-settur tal-pubblikazzjonijiet u allura okkażjonijiet bħal dawn mhux biss nixħtu riljev, nagħmlu riljev fuq din il-ħidma kollha imma nkomplu ninkoraġġixxu biex intom tkunu mhux biss l-ixprun imma wkoll il-kontributuri ewlieni, il-mutur ewlieni biex il-letteratura f'pajjiżna, il-litteriżmu f'pajjiżna jkompli jieħu spinta 'l quddiem għaliex ovvjament meta nitkellmu fuq il-litteriżmu fl-aspetti u fl-ambiti differenti kollha tiegħu huma hi aġenda importanti ħafna li mhux biss bħala edukaturi imma wkoll bħala pajjiż u bħala soċjetà rridu nimbuttaw 'l quddiem. Grazzi ħafna lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, lilek li qed tikkappeġġa dan il-Kunsill tant importanti lil kull min kien parti mill-Kunsilli preċedenti u ovvjament dawk kollha illi qegħdin parti minn din l-industrija għaliex hija industrija tassew importanti u jistħoqqilha mhux biss kull rikonoxximent f'okkażjonijiet bħal-lum imma kull għajnuna u assistenza possibbli. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna Ministru.
U jekk tkun trid għandna sizes ukoll żgħar ta' daw il-ġlekkijiet tkun tridhom għal xi jepien insel fuq. Mela, ma lejma neġbdu l-attenzjoni. Nitqax vera għandna sizes differenti.
Niġbdu l-attenzjoni illi Matt Stroud ma nafx fejn qiegħed eżatt għandek ukoll award hemmhekk bil-firkla ma ġbarniex u nirringrazzjaw lilkom kollha li ġejtu hawnhekk lejla u nħajrukom biex tidħlu fuq www.ktieb.org.mt. Hemmhekk għandkom il-programm kollu tal-attivitajiet kollha li ħajkunu qed isiru matul dawn il-ħames tim. Fosthom hemm ix-show tagħna u kollox. Ekku, aħna nerġa' nfakkrukom, għandna kuljum ħa nkunu qegħdin ninterpretaw il-kotba rebbieħa għall-kategorija taż-żgħar biex niftehmu tal-forn ta' Noel Tanti kif ukoll il-kreatura fil-bir, tajjeb, ta' Simon. Huma shows ispirati minnhom ħa jibdew minn għada u jibqgħu sejrin sa nhar il-Ħadd. Ġifieri dawk kollha li jixtiequ jattendu huwa kompletament b'xejn biex tattendi trid tibbukkja minħabba s-sitwazzjoni ovvjament. Grazzi talli ġejtu, qabel ma tmorru nistiednukom biex tmorru tkomplu għandna reception biex nagħmlu dak id-daqsxejn ta' festin ħelu kif jgħidu. Grazzi ħafna, il-lejl it-tajjeb u komplu aqraw kemm tifilħu.